fl-edizzjonijiet li għaddew mija jiltaqgħet tieni darba. Kif inti Matteus? Tajjeb ħafna, inti orrajt?
Jien orrajt li qegħdin hawnhekk orrajt. Tajjeb. Mela, eh, semmejta fil-bidu tal-programm ukoll, illum eh, nitkellem għaliex hawn min jgħidlek isma' l-ġiri huwa ħażin għall-irkubtejn. Tajjeb. Vera di?
Mela, hawn ħafna ideat, hawn ħafna myths ngħidulhom aħna, illi huma kunċetti żbaljati illi nisimgħuhom ħafna ta' spiss, illi jibqgħu jiġru qishom minn ġenerazzjoni għall-oħra, u fil-verità ix-xjenza anke fejn jidħol mistoqsijiet bħal dawn dejjem għandha qisha r-risposti. Biex nibda mill-ewwel fuq li saqsejtni, le, huwa l-ġiri u l-mixi ħażin illi jagħmel ħsara. Mela jekk jiena għall-mod tal-kelma, Ma jkollix sliper tajjeb. Jekk jiena mmur fuq xi tip ta' art illi naf li nista' nilwi sieqi jew anke forsi xi gnjar minn hekk, iva hemmhekk il-mixi u l-ġiri jista' jkun perikoluż. Però mixi u ġiri magħmul sew, tajjeb, anzi, sabu illi huwa ħafna aħjar minn tip ta' sport iktar li għandu impatt fuq ċertu għadam u joints bħal pereżempju l-futbol. Ġifieri jkollok tagħżel bejn inti tmur mixja u bejn futbol, iċ-ċans li tweġġa' huwa ħafna iktar fil-futbol, pereżempju. Allura. Imma permettili għaliex li timxi m'għandek bżonn l-ebda instructor jgħallmek kif timxi u laqas li tiġri. Jiġifieri inti la darba jkollok iż-żarbun tajjeb mhux suppost tagħmel Tajjeb, l-ironija qiegħda hawnhekk ukoll Mirej, illi ġieli anke jkollna ċertu imbalances f'ġisimna. Ġieli anke pereżempju jkun hemm angoli fis-sieq stess li rridu nikkoreġuhom xi ftit. Fejn hemmhekk jgħinuna ħafna l-physiotherapists u anke forsi xi podiatrists li jiggwidawna ftit Għax anka iva hawn diversi nies li anka jkollhom bżonn ċertu suletti biex ma jibqgħux jagħmlu ċertu ħsara illi 'l quddiem tista' anka tirriżulta f'affarijiet forsi daqsxejn iktar serji. It-tieni mit.
Sewwa.
Iktar ma tegħreq iktar titlef xaħa. Di tajba wisq.
Fil-verità, ġifieri, anka jekk aħna mmorru l-baħar allura jekk noqogħdu taħt ix-xemx aħjar għax iktar ma negħreq iktar ħiereġ xaħam. Fil-verità l-għaraq huwa sistema ta' ġisimna kif hu jżomm u jikkontrolla t-temperatura tal-ġisem. Jiġifieri, billi jien noqgħod bilqiegħda nagħlaq idi tajjeb u noqgħod nippretendi li ħa jdub ix-xaħam, fil-verità dik hija gidba. Dak l-għaraq li qed nitilfu anzi, kemm hu importanti nirriplejsjawh malajr kemm jista' jkun. Nirriplejsjawh billi nixorbu iktar ilma. Jiġifieri, mhux vera li l-ilma ħa jikkawża l-water retention, kif hawn min jgħidlek, anzi l-ilma jnaqqsu l-water retention. U mhux vera illi l-ilma ħa jagħmel xi tip ta' ħsara oħra. Anzi, għandna bżonnu biex dak l-ilma li nitilfu nibdluh filma tajjeb illi kullu ħad neħu għalaj. Nix xemmex ekku jibda ħireċ la laqbini ma kux għada nolo. Kważi kważi ħsara bis kif jajdu, ħsara l-ġilda. Forsi għada nolo. Eċċetra, le. Naf li tittamil training, nġbid l-ek saħi. Aħjar li titrenja fi xemx? Mela, di tajba ħafna u kol. Emmin jissuġerixi li training fi xemx, again, normalment, għax anka eh, tkun għettera iktar u aħjar. Fil-verita, studji sabu illi il-performance tal-bniedem meta tkun sħana qawwija tkun iktar batuta milli kieku aħna qegħdin f'temperaturi iktar normali. U aħna l-iskop ta' training x'inhu? L-iskop ta' training huwa li niċċaqalqu kemm nistgħu u b'mod tajjeb biex aħna naraw ir-riżultati. Mela jekk jiena wara kwarta għax qiegħed f'xemx taqligħa jgħid, Mhux aħjar inkun, per eżempju, f'ambjent iktar kiesaħ u nagħmel siegħa? Jiġifieri l-kunċett li noqgħod niġri bilfors fix-xemx mhuwiex ideali. Fil-fatt, qablek kellna mistiedna lil Kirsten u hija atleta, però waħda mill-affarijiet li qaltilna hi li tmur vera kmieni, jiġifieri kważi kważi qabel ma titla' x-xemx. Jiġifieri x-xemx tkun għadha mhux fl-aqwa tagħha. Dik hemm numru ta' vantaġġi kbar marbuta ma' għalfejn l-aħjar titrenja filgħodu. Fosthom anke, ma nafx semmitiehx Kirsten ukoll, L-istudji sabu li meta aħna nittrenjaw fuq stonku vojt l-ewwel ħaġa filgħodu, interessanti hemm ċertu xaħam, sabu, persentaġġ żgħir ta', però dik in-naqra ta' kuljum tgħin ukoll, illi jista' jaħraq daqsxejn iktar. Ovvjament di xi ħaġa ġenerika, jiġifieri dak li jkun jekk pereżempju jekk ma jieħu xejn jistordi malajr, dak ikun perikoluż. Imma b'mod ġenerali l-maġġoranza tan-nies. Imma l-argument, jiġifieri ejja nassumu jiena qomt filgħodu, U tlaqt u għamilt il-mixja tiegħi. U bat mort lura u ħadd il-breakfast. Ok.
Fil-verità. Cereal, ġew.
Ġifieri, u aktar aħjar li minflok ħadd issir u mort mixja, aħjar mort mixja u bat tħall. Hija xi ħaġa avvanzata għax essaċċi fimni, inti iktar li jgħod huwa kemm tiekol f'ġurnata u x'tiekol. Però l-ħin ta' fiex ħin tiekol f'ċertu każijiet iva jista' jilgħab xi ftit. Ta' però mhix xi ħaġa daqshekk indispensabbli. Però ikkonfermajtuh dal-argument, jiġifieri għax int tkellmet qablek u. Ma rridx nara li jgħiduli, eh mela sma' sa. U ma samaħħiex għax kien qed jagħmel il-makeup dak il-Gigi. U kien ġab x'inhi tgħid. Ma rridx illi dak li jkun jgħid, eh mela l-akilt il-breakfast illum ma nittrenjax, għax hemm min jispiċċa jagħmel dawn l-esaġerazzjonijiet. It-training dejjem huwa tajjeb, imma hemm ċertu qishom advanced techniques ngħidulhom aħna, illi jistgħu jgħinuk dik in-nhar iktar, però mhux xi differenza drastika. Crunches u sit-ups. Vera, jgħinuk titlef ix-xaħa? Tajjeb ħafna, mela dan huwa misconception waħda minn dawk il-popolari ħafna. Illi jekk jien għandi xaħam madwar zaqqi mela ħanqot nagħmel is-sit-ups u l-crunches ħalli jitlaq. Fil-verità, li nkunu qegħdin nagħmlu, jekk qed nagħmlu ħsew, għax jissanka daw l-exercise isiru ħżiena u jagħmlu ktar ħsara fl-ispina milli ġid. Però jekk isiru sew, huma li jkunu qed jagħmlu tkun qed issaħħaħ inti l-muscles ta' żaqqek. Issa, billi saħħaħt il-muscles ta' żaqqek ma jfissirx li x-xaħam ta' quddiem dak il-muscle inti qiegħed tisparixxih. Ma jitlaqx.
Ma jitlaqx, jiġifieri li inti qed tgħin biex jonqos iva, għax kull exercise qed jgħin għax-xaħam. Però kif għamilna l-crunches nistgħu nagħmlu mitt elf exercise ieħor illi jkun ukoll qed jgħinna naħarqu x-xaħam. Anzi, bażikament dawk l-exercises li jinvolvu iktar is-saqajn, ħa jwasslu biex iħalqu iktar xaħam minn exercises inqas ikkumplikati bħal famuż crunches pereżempju. Crunches huma daqsxejn ikkumplikati u sit ups. Eh, fimni, jiddependi, jiddependi anka kif tkun qed tagħmilhom eċetera eċetera, però iva hemm exercises li jużaw iktar enerġija, li jużaw muskoli ikbar minn ġismek, allura ħa jwassluk biex inti taħraq anka iktar xaħam in the longer run. Issa semmejt li jekk tuża saqaj, qed tgħidli mela hemm xi ammont ta' sigħat li wieħed għandu jagħmel biex jitlef ix-xaħam tipo kardio sa iktar kmini għadda kardio x'inhu? Kardio meta wieħed jimxi jew jiġri. Hemm xi ammont ta' sigħat hekk hemm wieħed għandu jagħmel. Mela studji sabu li l-ideali mirej li kun li nsibu bilanċ bejn dawk li jgħidulhom cardiovascular exercises, cardio u resistance exercises fejn użaw aħna l-muskoli. Tajjeb għaliex Għax għandna bżonnhom it-tnejn. Għandna bżonn il-cardio exercises l-iktar għax dawk jgħinuna biex naħarqu ħafna kaloriji waqt li huma verament tajbin għas-saħħa b'mod ġenerali, tajjeb? Ir-resistance exercises jgħinuna biex nissudaw u nibnu ftit muskolu. Nistgħu nerġgħu ngħidu kif tkellimna anke l-ġimgħat li għaddew. illi jekk aħna nisa ma jistax ikun li ntellgħu muscle daqs raġel, ġifieri ma rridux nibżgħu minn dawk il-weights, anzi il-figura tagħna ħa tibqa' 'l bogħod minn dik ta' raġel. U dawn l-exercises jgħinuna biex in the longer run anke l-metaboliżmu tagħna jgħidulu, illi huwa sistema ta' kif ġisimna jaħraq il-kaloriji, tkun impruvjata anke fit-tul taż-żmien. Mela mhux biss ingawdu waqt is-session, pero dak ir-riżultat li ħadna mis-session Ingawduh għat-tul ta' żmien ukoll. Tajjeb, jiġifieri iktar ma għandna muscle sa ċertu punt inqas ħa jkollna xaħam. Mela, jekk jien iddeċidejt li ħa mmur filgħodu ħa mmur niġri jew ħa mmur niġġoggja ftit, huwa importanti li nistreċċja qabel? Stretching huwa importanti forsi jgħinek għall-qtugħ ta' laħam? Interessanti.
Mela, misconception qawwija hija li l-istretching ħa jnaqqas l-qtugħ ta' laħam. Mhux vera. Mhux vera. L-istretching ħa jgħinni ħafna biex nibqa' flexible u biex nipprevjeni injuries 'il quddiem. Però jnaqqas il-qtugħ ta' laħam ma taħdimx hekk. Il-qtugħ ta' laħam nikkontrollawh, għax nistgħu ngħidu essaċ innaqqsuh, billi nieklu li suppost u kemm suppost u li nistrieħu. Jiġifieri, u x'inhu dak huwa muscle illi għandu bżonn jerġa' jiġġenera, jirriġena ruħu, tajjeb, u bażikament tħalli jerġa' jkun tajjeb għas-sessions illi jmiss. Mhix kwistjoni ta' aktar ma nistreċċja, il-qtugħ ta' laħam ma jisparixxi.
Ftit tal-sa xhur ilu,

Hemm xi mod, jien jien ħassejt qed naħseb ikunu ppruvaw jagħmlu xi ħaġa li forsi wieħed ma jkunx strani għaliha. Ekku, ifhimni, dik narawha wkoll sa ċertu punt, jiġifieri mhux biex naqbeż għalihom, però biex naraw ir-raġuni, anke f'logħbiet tal-World Cup, pereżempju, tara l-players l-aħħar ftit minuti, krampi jgħidulhom, tajjeb, jiġifieri li huma jkollhom bżonn li dak li jkun jistreċċjahom eċċetera eċċetera. Dik tipikament tkun, iva, li huma x'mhux imdorrijin għal dik l-intensità jew dik il-frekwenza ta' exercise, jista' jkun neqsin mill-ilma. u neqsin jista' jkun ukoll mill-melħ u minn ċertu minerali oħrajn anke fosthom il-potassium illi forsi ma qagħdux xi ftit attenti jew ma kinux preparati biżżejjed għall-ammont ta' nutrizzjoni li kellhom bżonn. Tgħidli dawn jilagħbu l-World Cup? Kif jista' jkun ma kinux preparati? Iva, għax aħna hemm ċertu intensità, speċjalment meta l-logħba tmur għall-extra time, jiġifieri apparti siegħa u nofs ikollhom xi nofs siegħa oħra msieken. Dik tkun xi ħaġa. ta' tbażwir biex inpoġġu għajr. Ikunu għajjew. Tajjeb, ehm, li forsi inti rajt ukoll kien illi wara l-mixja kien hemm min beda jistreċċja. Dak huwa l-aħjar ħin biex tistreċċja. Wara? Wara, iva, għax il-muscles tiegħek huma sħan, il-muscles tiegħek għamlu ċertu eżerċizzju, allura anke l-flessibilità tagħhom tkun ħafna aħjar. U hekk innaqqsu anke nkomplu nimminimizzaw ir-riskju tal-injuries. Interessanti, ma kontx naf li idealment wieħed.
Wara huwa ħafna ħin aħjar, iva. No sweat, no gain, vera? Ekku, mela.
Nerġa' naqbadilek fuq l-ara.
Ħa nerġgħu naqbduha fuq l-ara, iva. Bażikament le. Jiġifieri, min għall-mod tal-kelma naraw anke aħna events sportivi barra minn Malta jkunu libsin affarijiet minħabba l-bard. Jiġifieri dawk għax mhux qed jegħrqu, mhux qed jagħmlu exercise, mhix kwistjoni. Nerġgħu ngħidu, l-ara huwa sistema, huwa mod kif ġismek jikkontrolla t-temperatura tal-ġisem. Mela m'huwa l-ebda indikatur. ta' kemm qed taħraq xaħam jew le. Assolutament. Għax xeraq iktar ma jfissirx li qed titlek iktar xaħam. Isma' daħlet it-trend issa ilha ftit f'pajjiżna forsi qabdet eh, ngħidu ftit wara pajjiżi oħrajn. Kulħadd imur yoga u hawn min nisiba bħala tajb għal-medjazzjoni, jikkalma ftit, jaqta ftit mill-istress, mill-ġurnata ta' kuljum. U min jgħidlek isma' dik tgħinek anke biex taħraq ix-xaħam. Vera jew le? Mela, il-yoga hija prattika eċċezzjonali kif qed tgħid inti għal kontra l-ansjetà, Studji sabu li anke d-depression u l-istress. Però, minn studji oħrajn li għamlu biex jaraw kemm jaħaraq kaloriji waqt il-yoga, le, mhijiex l-iktar prattika tajba biex nitilfu x-xaħam. Ħa nerġa' ngħid, mhux qed ngħid li l-yoga mhux tajba, assolutament, imma skont għal liema skop inti qed tagħmilha. Mela jekk inti qed tmur għall-yoga għal fat loss, jiddispjaċini ngħid illi mhijiex l-aħjar sistema. Però jekk inti qed tmur biex anke tħossok ta' kuljum aħjar, timmedita sabu li anke kif jaħdem il-gatt tajjeb hija hija parti oħra minn ġisimna. Ukoll tirregola permezz tal-yoga u exercises oħra ta' medjazzjoni. Però ma jfissirx illi għal fat loss hija l-aħjar prattika. Dejjem hemm prattiċi aħjar kif semmejna l-cardio u resistance exercises. waqt li ovvjament noqogħdu attenti kemm u x'qed nieklu illi ħa jkunu ħafna aħjar għall-fat loss. Jien naħseb dejjem irridu nżommu f'moħħna l-kċina, jiġifieri jekk mhux mmorru pass oltre mmorru fis-supermarket u noqogħdu attenti xi ndaħħlu fil-kċina. U nkunu kielna qabel morna s-supermarket, dik xi ħaġa importanti. Taf li dik vera, kemm naqbel magħha din. Tmorrux tagħmlu x-shopping tagħkom tal-ikel bil-ġuħ. Għax dak il-ħin kollox.
Kull ma tibda tara jibda jgħoġġbok u tibda tixxieħ, tibda titfa' Vera di. Umbagħad il-problema qiegħda aktar minn hekk, illi jekk inti qiegħed id-dar u f'mument ta' glorja mela vera kuntent, jew f'mument vera depressed, vera għaddiet xi ħaġa. Il-bniedem dejjem ħajmur għall-ikel li l-iktar jassoċja forsi ma' dwejjaq jew inkella mal-ferħ. Normalment kif qed ngħidu jkun jew l-alkoħol jew iċ-ċikkulata. Mela jekk inti xtrajtu qiegħed id-dar, jew it-tnejn f'daqqa tant l-agħar. Jekk inti xtrajtu qiegħed id-dar iċ-ċans huwa kbir illi mhux biss dakinhar imma l-ġimgħat ta' wara inti tkompli. Mela tajjeb, għat l-ewwel nibdew mis-supermarket biex noqogħdu attenti. Skużani, se ndaħlu magħna. Mil-kċina nieklu imorru supermarket għodu attenti x'inġibu magħna. L-aħħar domanda, l-aħħar domanda tal-lum, miski meta jiġi hawnhekk nibbombardjaw bid-domandi. Il-fatt li tkun fit, tagħmel xi differenza fl-irqat tagħna, norqdu iktar, norqdu inqas. Tajjeb, mela, Hawn min jgħidlek isma' aktar ma tkun fit, inqas għandek bżonn torqod. Fil-verità billi inti fit m'intix superman jew superwoman, jiġifieri anzi, peress li inti għamilt ammont ta' exercise, ġismek, il-muscles tiegħek għandhom bżonn jirkupraw, għandhom bżonn ifiequ ħalli inti, għas-sessions li jmiss, terġa' tkun tajba. Issa, l-isbaħ waħda qiegħda hawnhekk, illi ħafna nies jgħiduli kemm norqod aħjar Meta nkun attiv, meta nkun fit. Iva, studji sabu illi ġismek peress li għandu l-bżonn illi jorqod, ħa jgħinek biex torqod ħafna aħjar. Jiġifieri, kif tkellimna anke f'ġimgħat oħrajn, Mireille, dawn l-affarijiet it-tajbin għandhom il-ħbieb it-tajbin. Mela, l-exercise huwa ħabib tal-irqad, huwa ħabib talli tikol tajjeb u li toqgħod attent x'tixrob. Nisimgħu ħafna stejjer ta' nies jgħidulek jiena meta noħroġ, pereżempju, nixrob Tiġini leblieba għas-sigaretti, imbagħad jaqbadni l-ġuħ immur niekol il-junk food, imbagħad ma norqodx sew, l-għada wġigħ ta' ras, il-bossi gerger u. U nibqgħu sejrin hekk. Meta fil-verità jekk naqbdu r-rotta t-tajba, iva ħa niltaqgħu ma' ħafna ħbieb, ħbieb fis-sens kemm ovvjament ma' min inkunu, u anke parti minn ħajjitna. awtomatikament ħa nagħmlu għażliet aħjar tipikament. Isma' tissemmi il-ħbieb, inti għandek Facebook? Għandi Facebook.
Idħol fuq il-Facebook page tagħna L on net net tqabbad id-dajfa jitħalfa li ħdejja fajtra. Idħol hemmhekk u għafas like u ovvjament aħna naġġornawkom fuq il-programmi li hu l-mistednin li kollha. Ħajmorru għal waqfa qasira ta' riklami b'qaw mek u segwu l-programm LTV.